Алар белән генә бәйле. Ә һөнәрдән тыш, Роза буларак, син үзең милләтпәрвәрме, татар теле үсеше өчен, аның гомумән булуы өчен җан атасыңмы? Әлбәттә инде җан атам. Әлбәттә. Мин үзем татар гимназиясен бетердем. 91 нче елда татар гимназияләре ачылган ел мине әниләрем 4 нче татар гимназиясенә укырга бирделәр. Ә мине шул ук елны 13 нче татар гимназиясенә. Менә без шул чор балалары, шулай бит инде. Татар җанлы, татар милләт пәрвәр балалар дип әйтсәм, менә шундый буын дип әйтсәм ялгышмам. Аннан соң мин икенче гимназиягә күчтем укырга һәм шуның белән бик шатланам. Икенче гимназиядә татар телендә генә уку алып барылды. Камилә Зиннуровна безне җитәкләп, бөтенебезне исемләп белде. Э, бик рәхәт еллар булды һәм шуңа күрә минем э, балаларым үскәч, нинди гимназиягә, нинди мәктәпкә бирим икән дигән сорау тумады да. Э, Ирем хәтта, әйдә, бәлки, башка мәктәпкә бирербез дип әйтеп караган иде дә, аннары соң минем юнәлешемне аңлагач, сораулар булмады. Шуңа күрә без икенче гимназиягә бирдек балаларны. Ә, Кызым хәзер 6 сыйныфта укый, ә инде улым гимназия каршындагы балалар мәктәбендә, ой, балалар бакчасында әйе йөри, татарча гына аралашалар, татарча гына сөйләшәләр, Аллага шөкер. Шаянтовада карыйлар.
Әлбәттә, шаян тыбына карап кына калмыйлар, үзләре дә бик теләп катнашалар. Чөнки менә телевидениегә менә шулай тарту, ул телне өйрәнү нең бер ысулы дип э, уйлыйм мин. Чөнки мин үзем шәһәр баласы, э, телне бик үк яхшы белмәсәм дә кечкенә чагымда, әмма дәвани белән, әниләр белән сөйләшсәм дә, алай да теге шәһәр баласы барыбер инде Телне бик камил белми. Ә менә гимназиягә укырга кергәч, инде икенче гимназиягә, аннары соң телевидениегә эләккәч, алты, җиде яшьтән эләккәч, мин инде татар телне, татар телен яхшы белә башладым дип әйтә алам. Ә менә үзең урамда татар балалары урысча сөйләшеп торганны күрсәң, кисәтү ясыйсыңмы аларга, сүз әйтәсеңме? Каян белсен алар татар балалары икәнен? Юк, алар бит бәрбер, була бит инде менә шулай, теге татар сүзе, урыс сүзе урыслаштырып, менә шулай итеп сөйләшүчеләр дә бар. Юк, чит балаларга Тимим. Вакалатым юк дигәнме? Вакалатым юк.
Ә менә инде үзебезнең балаларыбыз, менә гимназия балалар, инде сыйныфташлар, менә Алисәнең сыйныфташлары булса, минем алдында урысча сөйләшәләр, татарча сөйләш. Безнең гимназия укуында да, мәсәлән, без э, тәнәфескә чыгабыз икән, урысча сөйләшә башлыйбыз. Һәрбер укытучы Кемрәзин Нурында килеп, татарча сөйләш, татарча сөйләш дип, менә шулай торганы әлдә хәтердә.
Роза, менә без әйткәнемчә еш сөйләшәбез бу турыда. Әлбәттә, татарча сөйләшү гаиләдә бары тик фәкать татар телендә генә. Әнә шул татар телендә сөйләшүдән тыш тагын балада әнә шул милләтпәрвәрлыкны ничек тәрбияләп була? Беләсеңме, менә безнең гимназиядә, икенче гимназия хаман дип әйтәм инде, ничек тәрбияләнә. Безнең Камрезин Нур менә шундый бер Ысул тапты. Кечкенәдән үк татар халык җыр фестивале үткәрде. Һәрбер сыйныф, һәрбер ел, һәр ел саен инде менә шул татар халык җыр фестиваленә татар халык җырын әзерли. Һәм инде анда саллы бүләкләр дә булды, шуның белән балаларны кызыксындырды инде. Хәзер дә ул традиция дәвам итә. Менә мин укыганда да булган иде. Менә орлыклар менә шул чакта утыртылды дип әйтсәм дә була, чөнки менә балаларга татар халык җыр ларга, татар халык теге әдәбиятка да, театрга да мәхәббәтне тәрбиялим дисәң инде, үзеңнән башларга кирәк эшеңне, аны алып барырга кирәк театрларга, аны укытырга кирәк әдәбиятны, татар әдәбиятына мәхәббәт уятырга кирәк инде. Саллы бүләкләр дә бар иде дисәң, димәк, минем аңлавымча, балага ниндидер кызыксындыру, кызыктыру чаралары да кирәктер инде, әйеме? Әлбәттә, әлбәттә. Менә без, мәсәлән, җиңгән идек һәм безне Башкортстанга җибәрделәр сәяхәткә сыйныфыбызны. Шундый рәхәт булды. Без Башкортстан, Уфа шәһәре белән таныштык. Андагы кешеләр белән, андагы шәхесләр, туган, анда туган шәхесләр белән таныштык. Бик кызык булды. Менә бит, кызык булсын иде. Кызыктыра, кызык, кызыксындыра белергә иде үзебезгә дә, Әйе. шуңа өйрәнергә иде. Рекламага бүл